Ademola Lookman. Lookman! 105.7 AP Sports. Hey, hey, Bono, join you live on Facebook. And no, hey, AP TV GH and after AP TV GH live on YouTube. No, we be now stream sino na fi wa join it. Yanko Africa, CAF report eba. And it's um, and when I do news, ah, na eba ni say CAF for no. ɛsɛ wɔn postpone afcon 2025 ɛno ɛbɛkɔ so morocco na executive committee no afei abasa saa news no yɛ force ɛnyɛ adeɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ na deɛ mete ɛne sɛ executive committee anaasɛ ɛne executive council no ɛtena ase na wɔma deliberate on the date anaasɛ time a wɔn ɛbɛyɛ sɛ ɛbɛyɛ appropriate afei ama calf competition ɛno ɛbɛba so nti very soon wɔn ɛbɛ communicate wɔn de statement ɛbɛbɔ abɔnten ɛno yɛ calf ɛne yɛde nsɛm no de ba General Secretary ɛfɛ ama Cap Veron Mosengo ɛfɛ ɛne kakra to dwa na doɔ se ɔbusa ne sɛ um, ɔhwɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔ a yɛbɔ AFCON after ɛne FIFA Club World Cup ɛno ɛbɛha adwen yɛnhwɛ interest of the players players no ɛbɛkɔ FIFA Club World Cup ɛwɔ America wɔ mu ɛba ansa na wɔn abɛbɔ Afcon wohwɛ players ne interest a kwan a wɔn bɛfa so atravel na wɔn aba na afei wɔn asa abɛbɔ Afcon no ɛno ɛbɛboa players no nti wɔn consider ɛno ɛyɛ executive sec wei ɛyɛ the general secretary Varon Mosengo ɛna ɛde nsɛm wei ɛto dwa CAF Nyame adom a World Cup Qualifiers no ɛnnɛ yɛbɔ bi, Guinea Bissau ɛne Ethiopia ɛde ɛɛbɔ ɛne Egypt ne Burkina nso ɛyɛ big game a ɛɛba so wei yɛ Mauritania wɔn rebɔ Sudan ɛno nso ɛyɛ game a yɛhwɛ anim Senegal ne DR Congo nso ɛwɔ match Benin ɛɛbɔ Rwanda Libya ɛne Mauritius Congo ɛɛbɔ Niger Algeria Ɛbɔ Guinea, Malawi ne São Tomé and Príncipe nso. Game no ba so Mali ne Ghana, ɛyɛ seven pm wɔ Bamako, ɛno yɛ deɛ ɛba ɔkyena. Nigeria ɛbɔ South Africa, ɛno nso yɛ game a ɛba so. Na Nigeria ne South Africa game no wonim ɛno anadwo asɛm a ɛsiiɛ ɛwɔ Port Harcourt, ɛno yɛ Victor Attah International Airport ɛwɔ Nigeria. South Africa fɛ no wɔn da airport hɔ, ne nyina ne sɛ time a wɔn ɛdu Victor Attah International Airport wɔ Nigeria no na yɛsɛ wɔn akorosi time so, wɔn ntumi mfa flight nkɔ baabi wɔn de wɔn ani kyerɛ no, na ɛsɛ wɔn force wɔn na wɔn spend night no wɔ Port Harcourt. Ɛno yɛ deɛ ɛto nnora. Yɛn nuanom South Africa national team no wɔ Nigeria ɛne ɛde nsɛm de ɛma mfa sɛ Africa mpo ɛyɛ mafia. Ɛna no ɔmo mafia South Africa ɛwɔ yɛka no sɛ Nigeria ɛno ɛna nsɛm ɛde ba na wotia ɛnɛ omalande anɔpɛ yi ɛwɔ Oyo ɛhɔ ɛna South Africa wɔn game no ba so nti ɛnɛ mika sɛ yɛwura studio na wɔn anya akɔdu ɔmo flight no ɛde ɔmo akɔdu ɛno ɛyɛ report aba me ti bibi ɛsɛ nyame adom a wohwɛ wɔyɛ club world cup no na clubs a 2025 wɔn ɛbɛwuram ɛwɔ the club world cup wɔ a wobɛwi ni no sika a ɛda so so paa na ɔyɛ clubs na clubs no ɛbɛnya 50 million euros ɛna afei wina ɛyɛ 100 million ɛnom ɛyɛ deɛba nti ali ɛne wedad ɛne ɛne es tunis fɔ ne mamelodi sundowns ɛmo nyere mo hɔ sika no nso ɛyɛ ade a ɛsono yɛ pa no ɛyɛ club world cup no ɛna yɛde ɛho nsɛm pii ɛfam ɛma ne africa news a ɛba no no ma menkɔ leicester city na yɛni nkɔmɔnkɔmɔ ɛba Ɛne sɛ Enzo Maresca sesei wɔn pɛ coach a wɔn ɛba bɛbɔ adwuma ɛde ama Leicester. Evo bɔkɔ bi kɔ Enzo Maresca ɛkɔ Chelsea na wote din no a wobɛte Steve Cooper, wobɛte Ruud van Nistelrooy, hey Ruud van Nistelrooy nso din apue mu. Ɛno ɛyɛ sesei Leicester a wɔn ɛde aba Leicester City nso ɛrehwɛ sɛ kwan bia so wɔn ɛbɛtumi afa one coach na wɔabɔ adwuma ɛde ama Leicester. Evo bɔkɔ no Enzo Maresca Ɛyɛ coach de ma Chelsea sesiɛ yi. Yɛse ɔde one notorious dietitian ana ɛba Chelsea. Wonim saa notorious dietitian no? Yɛfrɛ no Marcos Alvarez. Sɛ monim saa man wei, wɔno na du baabi ɛwɔ kane sɛ Leicester du baabi na players no wɔsɛ obi anom alcohol. Mo kae a, saa ɔse drink ɛno kura yɛ fruit drink, juice no wɔsɛ obi anom bi. Kosua yakye wonni, woyɛ player Woyɛ player eh, kyɛ sɛ kosua yakye ne saa nneɛma no nyina ɔbaa ne wɔ mu wɔno ano ɔde ne ba Chelsea sɛ ɔmmra na afei ɔnyɛ dietitian ɔmmɛboa players no aduanedie mu na nneɛma nkɔ kama ɛno ɛyɛ Marcos Alvarez ne nsɛm ne yɛde to dwa City reporter ma nso ɔma rejecte ɛne mɛba so ɔba bɛdi nkɔmmɔ Julian Alvarez reporter nsɛ kas office no Bebree ɛɛba na mmom hwɛ report a ɛno ɛɛba a ɛno nso ɛyɛ nnɛ yi wɔn arejecte Atletico Madrid ɛde offer aba na mmom wɔn se wɔn ɛngye wɔn ntɔn player no ɛma Atletico Madrid ɛno ɛyɛ deɛ ɛba Pep Guardiola Pep Guardiola na sɛ sɛ City team no wɔn ɛne Pep ɛcontract issue sɛn na akɔsi mete sɛ meeting no ɛgu so kɔ so between Pep Guardiola ɛne Sheikh Mansour Ben Said ɛne ɛne City group no wɔn ɛhwɛ sɛ ɛne Pep Ɛbɛ continue apo adwuma ɛfɛm ama team a yɛfɛ no Manchester City ɛno ɛyɛ report a ɛba Pep Guardiola ɛno no Pep no no senior man yɛwɛ sɛ biribi bi abɛkɔ kama na mame Mbappe ne yɛni nkɔmɔ na wonim sɛ Mbappe Mbappe sika a ɔgye ɛwɔ ɛyɛ Madrid no 570 wɔyɛ 575,000 pounds ana a week ɔbɛtumi agye Hey, Mbappe, is Mbappe no or dominating or baby a Nti yɛ sɛ odu dressing room a wɔn nso ne sɛ sika no ɛwɔ soro eye paa. Wotumi sɛ Madrid foɔ no nso hwɛ sɛ wɔn bɛ tua nika yie na watumi abɔ adwuma de ama Madrid. Na afei Ballon d'Or no sɛdeɛ wɔn hwɛ anim sɛ nei obetumi abɛ wini Champions League na wagye the Ballon d'Or no nneɛma nso akɔ kama de ama Mbappe. Ɛno ɛyɛ deɛ ba Madrid wɔn hwɛ sɛ wɔn bɛbɔ adwuma Nyame adom a na season seven competitions ɛna wɔn bɛ bɔ kyɛ sɛ madrid bɛ brɛ ɛno ɛyɛ matches mako mako ɛbɛ seventy two matches ɛna madrid ɛbɛ bɔ within eleven months ɛno ɛyɛ adwuma kɛseɛ de ma madrid nti wɔyɛ players na wɔn tɔ no a na ɛsɛ ebi bɔ copa del rey ebi ɛbɛ wuram ɛwɔ champions league ebi bɔ la liga na fifa club world cup ebi mma ɛkɔ na ɛboa na afei madrid team na wɔn arotate Na rotation no nso akɔ kama ɛdze ama team Madrid. Ɛno yɛ Madrid bɔɔl bɔkɔ no report efi hɔ ɛreba. Na Madrid asɛm a yɛreka yi, wonim sɛ Madrid bɔɔl bɔkɔ no wɔn ani abere. Na wɔn new jersey no aba no, wɔde the new La Liga logo no nso abɔ the new jersey a wɔde aba abɔnkyɛ. Ɛnora yɛyi de kyerɛ wo no, wɔn La Liga ne kyɛ hwɛ sɛdeɛ nneɛma esi kɔ twenty twenty three. Twenty twenty four La Liga badge no ɛna wɔn de aka gyesi no ho a yɛde ɛbɔ wɔn yɛ La Liga wɔn abɔ adwuma ɛna wɔn san yɛ Europa Champions League wɔn mu ɛyɛ champions ɛwɔ yɛka ne sɛ Spain a yɛde nsɛm no de ba Madrid ɛsɛ wɔn future yɛ secured wɔyɛ Madrid team na young call na nkora no wɔyɛ wɔn contract sɛdeɛ ɛbɛsi a ɛnde ɛne wɔn age na wɔn bɛbɔ Madrid akyɛ sɛdeɛ ɛda no mebɛka ho asɛm kyɛw no na Florentino Perez wɔyɛ squad wɔyɛ a Madrid

Deɛ no anaasɛ wei Rodrigo yɛ twenty three years ne deɛ no yɛ twenty twenty eight ɛna ne contract bɛba abɔnten anaasɛ ɛbɛwie ɛwɔ Madrid. Tchouameni yɛ twenty four years ne contract ɛbɛwu twenty twenty eight. Militao yɛ twenty six contract no ɛɛnde twenty twenty seven ɛna afei Endrick ne age no yɛ seventeen ne contract no yɛ twenty twenty seven ɛna ɛbɛkɔ na wie. Vini Junior yɛ twenty three years ne contract no yɛ twenty twenty seven ɛna Vini Junior ne contract ɛba awieɛ ɛwɔ team ɛfɛ no Madrid nti wohwɛ age wei na wohwɛ players wei a na ɛsɛ Champions League no adam ne clubs ɛna afei teams no ɛsɛ mu gyina yie because Madrid wɔn mu ɛhwɛ sɛ wɔn bɛbɔ adwuma na biribia nso ɛtumi akɔ kama ɛno ɛyɛ Madrid wɔn nsɛm no ɛne ɛde ɛba Madrid ɛne ɛde nsɛm no pii firi ɔba na mmom Mohamed Salah ne ɛni nkɔmɔ Mohamed Salah Salah ɛwɔ Egypt camp ɔbɔ adwuma na Salah biamra TV no so wɔn prepare against Burkina Faso na Mohamed Salah atwa ne ti no nyinaa wɔyi ne ti no na Salah yɛka sɛ hwɛ picture no hwɛ video no na ɛkyerɛ me Salah ɛbɛyɛ den sɛ wɔn Salah Salah na nam akyerɛ ɔno Salah atwa ne ti no hɛ ɔyɛ young boy hwɛ ɔna nam wɔn Salah nie nti wɔyɛ Salah ti nwi bebrebe na wɔyi ne nyinaa nso agu a ɛsɛ wɔyɛ young boy Wɔn na nam wɔn so sɛ woyɛ play anaa wo taake a ɛbɛyɛ de wɔhwɛ a wodi Salah kyingwi no na ɛkyɛke a wobɛhu sɛ wobɛ beat wo Mohamed Salah ɛyi ne ti no ɛno ɛyɛ deɛ fi ɔbɛ wiase biribiara nyɛ permanent wonyina nneɛma bebree so ɛsesa Salah ɛnso nkyɛ wobɛhu sɛ ɔbɛkɔ ne ti no nyinaa bɛkɔ ɛno ɛyɛ deɛ fi ɔnomadeɛ ba a yɛde nsɛm no pɛɛdeɛ ma na wonim sɛ wodu England wɔn camp a England training no kɔɔ so ma me Kobe Manu goal bi a Kobe Manu asɛ o training no Kobe Manu goal wei nyinaa no eh, wɔn de wɔbɛkɔ deɛ Kobe Manu ana ɔhwɛ ne goal no hwɛ bɔɔ bi a wagye ɛde ato net o training Kobe no no wabɔ wei nyinaa ato net na mmom yɛbisa sɛ coach no ɛde Kobe Manu bɛkɔ na deɛ mente wɔ England ɛne sɛ nɛ 27 players ɛmo training 27 players no including the player Yɛfɛ no sɛ Harry Maguire ɛne Luke Shaw, wɔn nyinaa twerɛ ne Dimatim a yɛfɛ no sɛ England. Na wohwɛ England training no a ɛno ɛkɔɔ so na players no a me bɔ wɔn din no individual training ɛna wɔn yɛ yɛ. Harry Maguire ɛtrainee separate saa nso ɛna Luke Shaw ɛtrainee separate ɛde ma England national team no. Na wohwɛ ɛnɛ sɛdeɛ nneɛma si teɛ ɛne deɛ yɛte a coach Gareth Southgate asɛm asi wɔ England ei!

Ɛyɛ ɛne Harry Maguire ɛdeɛ no wɔne ɛne senior man na Harry Maguire wotumi sɛ sɛ nneɛma ɛsim ɛkyɛ na ɛbɛha adwene paa sɛ Harry Maguire ne Jack Grealish nkɔ Euros no deɛ de nsɛm bebree nso ɛde bɛba na yɛni nkɔmɔ kakra na yɛahwɛ sɛ nneɛma siteɛ wodum England a sɛ sɛ asɛm no ayɛ kɛse James Maddison nso yɛ drop na James Maddison gya no di. Ɛnora nyinaa na ɛba sɛ Gary Southgate mfa James Maddison nkɔ Euros no bi. Na report aba ne sɛ aberante no adwa wapaa line. James Maddison apaa line na ne line a wapaa nyinaa no ɛne sɛ wokɔ Instagram a wa delete England nso ɛde afiri wɔ pictures ɛne nneɛma anaasɛ so ɔno wohwɛ ne profile a James Madison, anka osi akan de ma he? Wɔnom wɔ England na anka wohu sɛ ɛwɔ hɔ wɔ Dile ti. Afei ɛfa ne bu afu. Two million followers a wɔwɔ wɔ X no so no, ɛyɛ adeɛ sɛ wɔ Dile ti. Afei ɛfiri hɔ sɛ ɔfiri England anaasɛ ne national team no yɛ England. Wapaa line, na line no a wapae no de nsɛm bebree aba ma me. Frank Lampard ne yɛdi nkɔmmɔ. Frank Lampard yɛ legend afei ma English football. Na Lampard deɛ yɛbisa ne sɛ coach no Gary Southgate,

You know, I think we're in a really, really good place, but I also know the high level competition and knockout football is really tough. So, like all of us, I think we feel pretty confident. And this Madison's a fantastic. Well, any nsɛm a Frank Lampard ɛde to dwa wɔwie yɛ ɛna afei Theo Walcott ɛnso kasa Theo ɛde nsɛm kakra to dwa ne nyinaa no ɛyɛ James Madison drop a coach no adrɔpɛ no yɛntie nsɛm a Walcott ɛde to dwa.

People have to, Gareth's got to make decisions, that's why he gets paid all this money for to be an England manager. Look, it's, it's one of those where you look at... Tio akɔsiri ato dwa ne nyinaa no ɛyɛ concerns a ɛba abɔnten ne nyinaa ɛfa James Madison drop a yɛdrɔpe no Jack Grealish ɛyɛ dropped ɛna afei Harry Maguire na deɛ ɛte ne sɛ Harry Maguire deɛ no ɛyɛ injury situation na yɛbɛdi nkɔmmɔ afei afa abira officially yɛbɛtwɛn sɛ Gary Southgate afei ne list ɛbɛba abɔnten Premier League clubs no ɛnɛm wɔn akɔto aba Ada sɛ var no var no nka Premier League nom anaasɛ yɛnyi var mfiri mu. Nineteen ɛtoe ɛsɛ var no ɔmo hia ɛwɔ Premier League no. One one club ɛna ɛse ɔmpɛ var ɛno ɛyɛ Wolves foɔ no. Over ɔmo te Wanderers wɔn se var no ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ ɛnyɛ yɛnyi mfiri mu na mmom nineteen ɛna ɛvote for ɛno. Report ɛfiri hɔ baa na ɔnhwɛ sɛdeɛ nnoɔma si kɔ a. Yɛnni nkɔmɔ Raheem Sterling mete sɛ Fenerbahce bɔɔbɔkuo no Wɔn nso repɛ Raheem Sterling, na sɛ Fenerbahce repɛ Raheem Sterling a, ɛyɛ hwan? Ɛyɛ Jose Mourinho, ɛna nka ɔreyɛ sɛ nnɛ yi ne nsa bɛtumi aka Raheem, na mmom yɛse Raheem nni interest, Raheem nkɔ Turkey. Ɛno yɛ report a ɛba, Raheem say no to Turkey. Ɛno yɛ Raheem Sterling nsɛm a ɔde reto dwa. Kepa nso retwɛn sɛ Enzo Maresca wɔne Enzo bɛdi nkɔmmɔ. Ne nyinaa ne sɛ Kepa retwɛn sɛ nnɛ yi wɔbɛnya bi ada wɔ Chelsea anaa ɔnnya bi nnɛ a, Ɔpɛ sɛ ɔde n'ani kyerɛ baabi foforɔ. Ɛnneɛ saa na ɛteɛ. Wompɛ no a, ka kyerɛ no sɛ wompɛ no. Enti Kepa, Chelseafoɔ no, sɛ mompɛ Kepa a, monka nkyerɛ no because Kepa ɛsei wawini Champions League, ne ho ayɛ dɛ, clubs ahodoɔ no ara nso repɛ no, enti moampɛ no a, obi nso bɛfa. Ɛno yɛ dɛ ba Mikel Obi. Afei reactions aba, Mikel Obi, wo former boss, ɛkɔfa no aba kyɛ. Wo former boss Jose Mourinho ɛkɔ ne Fenerbahce na wo bɛka biribi kakra yɛntie Mikel Obi Obi ɛyi ano kasae ɛkasa fa ɛnɛ yi sɛdeɛ Jose adwuma a ɔkɔ yɛ hɔ ɛne Jose Mourinho unveiling no ɔmo yɛ no no nsɛm a ɛsi yɛ unveiling no nsɛm a Jose ka yɛ nyinaa Mikel Obi ɛnso abɛka bi ɛde afa no ɛyɛ player Afei ama Chelsea mmerɛ bi atwam former player ana afei Nigeria Super Green Eagles wɔn mu top player nsɛm ɛna yɛde to dwa no ɛyɛ nsɛm a ɛsi ɛde nsɛm no pɛdie ba yɛnya Mikel Obi ayɛ nkɔ na yɛnu Chelsea hɔ a na Chelsea team no sɛ reporter ɛba ɛne sɛ wɔn pɛ sɛ wɔn tete ɛne coaches Chelsea mu ntie o wɔn pɛ sɛ wɔn former players no wɔn atete wɔn na daakye bi a Wopɛ top coaches a, Chelsea ɛde wɔn legends na ɛbɛyɛ coaches, nti wɔn nso wɔn de Thiago Silva na ɛbɛ starte na wɔn a develope no, wɔn apɛ coaching course bi ama no akɔ, wɔn wie a youth team no wɔn de no abɛhyɛ mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a Stamford Bridge ɔno nso dabi dabi no Chelsea pɛ coach a ɛnyɛ nsɛ nka wɔn kɔ pɛ Enzo Maresca yi nka sesei Michael Ballack, sɛ Ballack a wɔbɔ a yɛakye Solomon Kalou nom ɛne ɛne Drogba. Any other legends a Chelsea anya no a nka ɛsɛ sɛ nka ɛnyɛ Enzo Maresca nka wɔn anya bi nti Thiago Silva ɛna wɔn de de bɛ start sɛ ɛbɛyɛ a wɔn ɛbɛ develop na wɔn aboa ma the youth football no nso etuma yɛ kama ɛfɛ ama Chelsea team no na Jose Mourinho atro shade Jose Mourinho na Jose paa deɛ mu nti asɛm a Jose aka Jose so ɔwɔ dan bi wɔ London na asɛ Jose asɛm a wɔka nyina no ɛne sɛ ɔwɔ dan bi wɔ London Ɛna club bi so wɔ London na saa club no oh wɔn bɔ a wɔn tumi di tenth ebi wa no wɔn abɛdi eighth ese wɔn tumi di fifteenth na wɔn kɔ wɔn anim na wɔn bɔ wɔn akyi na club bɛn asɛm na Jose ɛka wɔ London no nka wotie kakra maame a na nka yɛahwɛ sɛ Jose nyɛ ready a yɛn kɔ afei yɛn to so Jose Mourinho nsɛm a ɔde ato dwa Jose no no ɔno deɛ wasa aba deɛ no abɔ Jose sɛ mo anoma ma no aba Jose wɔ Italy na yɛn te ne nka bebe dɛ Montaki Ɔbɛkasa, Jose bɛkasa wɔ Turkey. Ɛno yɛ report a ɛba na ɛnɛ odu Alejandro Garnacho ne Kobbie Mainoo ne players wɔn aka. Mete biribi, Rico Lewis yɛ player a mete sɛ nie no wɔ mu ana European Golden Boy Award wɔ mu nso nkra wei atumi awura mu a rating no ranking wɔ mu ɛde baeɛ no na Alejandro Garnacho Kobe Manu, wɔn nyinaa nso ka European Golden Boy Award ɛno nso ne ɛho a yɛde nsɛm no pie de ba Mbappe sesei ɔno ana yɛbusa no sɛ wonya du Paris ɛhɔ ɛna Olympic Games no ɛbɛkɔ so Mbappe ɛyɛ okuro ɛyɛ okurom Paris ɛyɛ okurom na Mbappe sɛ na anigye no si teɛ sɛ wofiri Paris Ná Olympic Games rekɔ so wɔ Wau kurom no, sɛn na Phil ne Cynthia Mbappe de nsɛm kakra too dwa? Wɔne CNN na ɛbɔɔ saa nkɔmmɔ no. Anwuadem ne saa nkɔmmɔ no too dwa. Yɛhwɛ sɛ ɛyɛ ready a, yɛbɛkɔ. Ɛno yɛ Mbappe na ne Ballon d'Or no nominee. Report a ɛba ne sɛ release no bɛba so Nyame adom a on the fourth September, ɛyɛ Wednesday. Mbappe ayɛ ready, yɛntie no on Paris Olympic Games a ɛreba so.

for the Ballon d'Or on the 4th September sɛ list ne bɛba list no ma yɛnim players wɔn bɛkɔ players wɔn bɛkɔ mu deɛ yɛnim dada na mu wɔn a wɔabɛka ho no ɛna yɛhwɛ sɛ nyame atom a ɛno ɛbɛtumi aba na wɔn wie a announcement no yɛtwɛn ɛsɛm ɛno nso bɛtumi aba so On twenty eight October na announcement no aba doɔ no nso ɛyɛ winner ɛno ɛyɛ report ɛbɛ nti Polanto ɛna yɛka ho nsɛm ɛde ama no yɛwɛ sɛ biribi bia bɛtumi ayɛ kama Madrid bɔ bɛku no officially wohwɛ players a wɔn bɔ Madrid a wɔn winning Champions League na afei ana wɔn akɔdu France anaasɛ Spain wɔn camp nti players no yɛnhwɛ na yɛni nkɔmɔ kakra na yɛhwɛ sɛdeɛ wɔn training wɔn so wɔn kɔdu yɛ yɛwɔ kam wɔn ɛwɔ ɛne Spain wɔn camp ɛne yɛ Madrid players a wɔn wini the Europa Champions League ɛne ɛdɛm nsɛm no pie teba Bukayo Bukayo Saka ɛne Jack Grealish ne mo ɛsɛ ɛyɛ wɔn abɛdu wɔn abɛdu wɔn abɛdu wei yɛ Madrid Burgers no ɛna ɛsan no Madrid Burgers Ana yɛsane no ɛwɔ Spain camp. wɔ ɛno ɛyɛ players no wɔn alande ɛwɔ cam ɛne ɛde nsɛm no ba spain no no ɛne ɛde nsɛm ɛde ba bukayo saka ɛne jack grealish ɛwɔ training nɛ nkorɔagorɔ bi a wɔn di no da jack grealish wɔn okura yɛ gya ɔkwan ma ɔkɔ dada ɛnso ɔgye wɔn ani ɛwɔ hɔ ɛno ɛyɛ kakra efiri hɔ ɛde ba jack grealish ɛne bukayo saka ɛna ahwɛ mu premier league asɛm aba na sɛ man city asɛm no baeɛ no Na Chelsea foɔ sere Man City issue no ba na clubs no bɔ bere nso ɛresere says Premier League clubs pressure abɔ wɔn so ne nyinaa ne sɛ ɛso by the end of June wɔn ɛtɔn players ɛnte saa asɛm ɛbɛba wɔn ambalanse books na ɛde asɛm bɛba Chelsea ka ho Aston Villa ka ho Newcastle ka ho Nottingham Forest Leicester City wɔn nyinaa ɛka yɛntie sɛdeɛ breaking news no

Clubs no a wɔpɛ no, wɔbɛtumi atɔn bi kɔ pressure a aba Chelsea team no so ne ada clubs no sɛ wɔtɔn before June nso bɛkɔ n'awieeɛ. Ɛno yɛ deɛ ɛba Mbappe wɔ ne ne seven years anaasɛ ne time a ɔdii wɔ PSG. Wonim tax a Mbappe tuaeɛ? Mbappe tuaa two hundred and sixty one million euros ɛna ɔte mama the french government state no sika tax nkɔm nyɛ firi mbappe hɔ seven years ɛyɛ two hundred and sixty one million euros ɛna akora wei ɛde ama aban no ɛno ɛyɛ deɛ ɛbɛn ti ɛsɛ ɛno kora kaw bi na ase wɔn no ɛsɛ tax ne nea biribi bia okotua nso spain ɛno ɛyɛ report ɛba cristiano ronaldo nso ɛsɛ report ɛba ne sɛ ɔkɔnfɛnsi pepe Levran Kepler, Lyman Ferreira pepee sɛ ɔmmra ɛne Al Nassr. Yɛse ɛde pepe sɛ season no kɔ n'awieɛ a, wɔn nso ɛne FC Porto wɔn awie. Ɛneɛ report ɛba Jose Mourinho, wɔse coach biara nni hɔ a ɔbɛtumi akɔɔkyi Ronaldo ama Ronaldo ayɛ better. Ɛyɛ Ronaldo na ɛma coaches nso yɛ better. Ronaldo na ɛma coach yɛ genuine. Sɛ wɔse woyɛ coach a wobɛdwa w'anom sɛ merekɔɔkyi Ronaldo, me na mama Ronaldo ayɛ big? Wɔse daabi. Ronaldo na ɛma coaches ayɛ big. Ronaldo awini matches de ma coaches. Wei ɛyɛ question of the day. Wogye wo ne Mourinho yɛ adwen sɛ Ronaldo no wɔn na ɛma coaches yɛ big. Wɔn na awini matches ɛde ɛma coaches. Ɛno ɛyɛ ne Jose Mourinho nsɛmɔden ato dwa a yɛde nsɛm no pie de ba. Ronaldo wosua longevity. Ronaldo Ronaldo deɛ ɛɛ sɛdeɛ ɔsi yɛ ne ho no abrabɔ no wosua Ronaldo ɛbɛboa wo because CR7 ɔnyɛ nneɛma bebree Ogyare na so Euro sa wɔbɔ ɔba Euro twenty twenty four ɔstate Euro two thousand and eight ɔstate Euro twenty twelve ana two eight na ɔbae ɔba twenty twelve ana ɔba twenty sixteen ɔba twenty twenty ana ɔba twenty twenty four nti longevity ɛyɛ adwuma de ama Ronaldo Ronaldo no no ɔbɔ adwuma ɛfɛ ama Portugal ɛno ɛyɛ report efiri ɔba na Ronaldo no ɛno a meka kyerɛ sɛ ne mma no Matthew ɛne Eva Ɔyɛ birthday party kakra wɔ the Red Sea, ɛhɔ na na ɔne wife fi Georgina Rodriguez redi holidays, nti ne mma no mmienu di ne birthday nnora anɔpa no. Meka ho asɛm kyerɛ wo, birthday no nnora Ronaldo celebrate ne kama ɛve ɛma ne mma no ansa na ɔretu ɛde n'ani akyɛ Portugal, nti nkora no nie, maame no nie ɛna Ronaldo nso nie. Cia 7 ɛna wɔn twa candles wɔ hɔ a nnoɔma nso ɛyɛ kama, ɛno ɛyɛ report a ɛba na Gavi report a me nsa ɛka ne sɛ Gavi Barcelona player no sɛ ɔbɛ retani aba month of October anaasɛ November a nea ɛte sɛ Gavi ɛbɛtumi asa abɛsi akan afei ama Barcelona ɛno ɛyɛ deɛ ba Cameroon ɛna sra team no Cameroon fɔ no wɔn ɛɛbɔ adwuma ma me Zambo Angueza ɛne boys no ɛni nkɔmɔ kakra na ne nyina ne sɛ Wɔte bus no mu a wɔrekɔ training no, wɔn nie, Cameroonfoɔ no gya dɛm, Cameroonian Effie, wɔn ne coach no wɔ problem, ɛno yɛ Samuel Leto, na mmom players no yɛ okay. ɛne boys na yɛde nsɛm no pie deba ama me atime a ɔmadu amadu ahendwo hɔ na yɛni nkɔmmɔ na ne nyinaa ne sɛ boys no ɛretrani na ɔbɛma me time a fans no ɔmo wura stadium hɔ no na yɛnhwɛ sɛ de nneɛma ɛsi kɔ fans no te sɛ the black stars Aba Baba Iraq Sports Stadium nipa dɔm. yɛbɛ sɛ ɔmo game no bɛtumi aba so ɛne yɛ training a ɛno ɛkɔ so ɛde nsɛm no pɛ ɔmo ɛnso ne keved game no ɛbɛba so ɛno ɛyɛ saturday ɛne ɛhwɛ anim sɛ saa game no Ebetumi akɔ so de ama Cameroon nom repɔɔtefoɔ nom aba na Ilkay Gundogan repɔɔte ama no sɛ ɔse ɔno ɔpɛ sɛ ɔwie ne bɔɔl no a ɔno nso ɛkɔɔkyi na obi a ɔpɛ sɛ ɔkɔɔkyi bɛyɛ sɛ ɔno ɛyɛ Xabi Alonso ɔhwɛ Alonso adwuma a wabɔ a ɔno Ilkay Gundogan ɔwie a ne bɔɔl no nyinaa pɛ sɛ ɛno nso ɔkɔɔkyi a ɔbɛyɛ sɛ Xabi Alonso ɛno ɛyɛ deɛ ɔde ato dwa na Roberto Carlos ɛde nsɛm aba Roberto Carlos ɛsɛ wohwɛ English players no a hwan na wɔflɛ te sɛ player a Brazilian players no yɛ Cole Palmer, woyɛ Jude Bellingham ɛne other English players no a wɔn na ne flɛ no ɛsɛ Brazilian star yɛntie Roberto Carlos.

Atiefoɔ, Madridfoɔ no apaalae, Madridfoɔ no akɔ investigation de aba sɛ wohwɛ in the last five seasons a Barcelona woma spende more than 40 million euros de kyɛn Madrid wɔ transfers. Nti woka sɛ wodeɛ wontɔ o, Mbappe baeɛ no wo sɛ wodeɛ wontɔ, nka wobɛtrani from La Masia, na mmom yɛkɔ hwehwɛɛ mu no yɛhu sɛ bɛɛ last five season Barcelona atɔ kyɛn Madrid. Ɛno yɛ atiefoɔ no ma de ba Barcelona yɛ 686 point eight four million ɛna wɔde atɔ Madrid ɛyɛ six hundred and forty nine point three zero million ɛna wɔn nso ɛde atɔ nti wɔyɛ difference na Barcelona ɛspɛnde more than forty million o oh, nti Laporta bɛyi ho ano ɛ na yɛn kɔ yɛn anim team no atena aseɛ na mmom Jamaica Jamaica fo no uh, the reggae boys wɔn jersey naba ɛfɛ paa jamaica fo jersey wei ɛyɛ inspired by uh, flowers bi a ɛwɔ jamaica Flowers no ɛfɛ paa ɛno na Jamaica foɔ no ɛhwɛ so ɛde agye gyesi gyesi wei deɛ mepɛ bi ɛfɛ paa Jamaica wɔn gyesi na ɛsɛ kente kente ɛnso ɛwɔm kama but wohwɛ baako na ɛyɛ Brazil foɔ gyesi wohwɛ Brazilian colours na ɛno nso ne na the same thing ɛno ɛyɛ deɛ bɛ nti Jamaica wɔn gyesi ɛfɛ ne mo bɔɔ no deɛ ɛno nso ɛmu ɔden bɔɔ no mu ɔden ɛfɛ ɛma Jamaica Vinicius Junior ɛwɔ Brazil training ah Vini Vini asesa maame Vini Junior. Me nua yɛ dress dread no dreadlocks no na wohwɛ a wonhyɛ dɛ ho Vini yie Vinicius Junior nie wayɛ ne ti no na egu ne ti so wasesa new look ana ɔno nso anya nti Vini ɛne Mohamed Salah sese wohwehwɛ wɔn a ne hwehwɛ ɛbɛyɛ den Salah nso ɛdeɛ no mayi ama Salah paa Wɔtwa ne ti no nyinaa nso gu. Ɛno yɛ deɛ ɛba nti awerɛfoɔ tena ase yɛba ne abɛwura ne yɛnkyɛ wɔ amono no yɛsɛ yɛba no afei afisɛm no yɛbɛwura mu na yɛnkyɛ Jose Mourinho na abidwafoɔ mmerɛm Jose se uh, clubs no a club bi wɔ London na club no wɔn bɔ match a wɔbɛtumi di 14 13 8 ne ade na yɛntie club koraa wɔtuo hyɛ da mu mu Jose 7 8 9

Spurs ani agye celebrity. Ah, oh, okay, okay. Wadi okay. aseɛ. Na ɔne and Mourinho no Tottenham fo problem. Ɔne ɔmo problem. Ɔne ɔmo problem. N sɛ Mourinho kan sɛ dabi asɛ clubs a wakɔ nyinaa no baabi a ɔni affection towards them yɛ Tottenham. Ɔni any ties with Tottenham. N sɛ baabi a ɔkɔ bi ɔgye cup. Tottenham pɛ no wanye cup mm-hmm. nze Chelsea he won trophies at Chelsea he won yeah. trophies at Manchester United oko Roma ɔgye trophies Madrid ɔgye trophies Porto ɔgye trophies nti baabi a Mourinho bɛyɛ Mourinho ɔkɔɛ a wɔnyɛ single trophy ɛyɛ eh, Tottenham Hotspur and deɛ ɛhyɛ no yɛ sɛ ɔqualify team no to a final na six days to the final ɔmo pam no ɛne adeɛ baako ɛhyɛ Mourinho paa and oh, okay. this ɛnura eh, yakora no ɔyɛ interview a ɔka about. Harry Kane sɛ Harry Kane yɛ amazing player, he's a good player, unselfish and all those things. Na ɛyɛ ne ya sɛ nka ɔbɛgye ɔne ne bɛgye cap na Harry Kane six days to ɛɛ eh, eh, cap final Tottenham fo decide sɛ wɔn bɛpam ɔno Mourinho afi hɔ nom ɛnu nti ama Harry Kane of all ne bɔɔl a wabɔ nyinaa no ɔntumi ngye cap including ɔkɔɔ Bayern no nti wei deɛ shade wei deɛ straight to Tottenham straight to Tottenham n sɛ Anthony Conte kura so aka bi akyerɛ ɔmo pɛn sɛ asɛ. Ɔmo yɛ content with failure team no ɔmo ɔmo abɔto trophies akyɛ ɔmo nyaa bi akyɛ nti na sɛ sese no abɛyɛ normal sɛ Tottenham anye trophy a ɛyɛ normal ɛyɛ normal ɛde ma ɔmo nti ɔmo di sit yi sɛ ɔmo ani agye a coach kura yɛ tɛrɛtɛrɛ no contract yeah Chelsea nso di sit so apam coach nti tells you the difference between, between the two Chelsea afei na ɔmo yɛ rebuilding o but odi. second no apam coach. Yeah, nti wo deɛ me mo astate na afei wowie a na sɛ wowie a bɛsa abɛyɛ wei nti mema na wowie a na big brother abam nti wo deɛ toa so wɔ hɔ ma me na ɛfa ewie ɛwɔ a wobɛ state jose hɔ no ana wode ɛwɔ sɛ ɛhɔ deɛ ɛsɛ na mawie hɔ no maa ne sɛ nti mame arama na ntwiagye wɔ se be true ronaldo and messi we don't coach them ɛyɛ nokorɛ deɛ morino kaeɛ no adu wɔ se ap sports i'm watching you live at Ah Brekum keep the fire burning Michael ɔsɛ Emba ɔsɛ you guys should come to Obuasi one day because the show is everywhere here ɛsɛ Obuasi fo yɛn kyɛn mo ah Obuasi jeje ɛyi ɛyɛ mi wo ka jeje dan so mi ka gawuso naani yɛn kyɛn mo amu nyinaa yeah nti o de yɛn rere mu yɛn ni nkɔmɔ gawuso ni kɔfi kurum ɛnyɛ bɛ tɛ yɛ di agorɔ ho o sɛ tɛk ɛkyɛkyɛ obiara ɛkyɛkyɛ obiara ɛnkyɛ Obuasi fo. yes ɔbɛni mhm. maame ɛnhyɛ aseɛ sɛ yi england i mean uh, papa ɛfrɛ no garrett southgate meyɛ sure sɛ ɔno a na invite pressure de aba ne ho so at this time with the kind of squad a ɔname yɛ because uh, wahwɛ a me deɛ mehu ne sɛ it was unnecessary sɛ ɔname that 33 man squad ɔde bɛto abɔnten no ɛno ama ɛnɛ yi astudio bɛyi no afiri mu ne deɛ ɔbɛkɔ bi ɛde a lot of pressure na ɛreba coach no so, ebiara ne James Maddison deɛ yi a ɛreba yi. Wohu sɛ, sɛ nka onaming ne final list no straight ɛna wankɔ ankɔfa numbers bebrebe bi ama a, na yɛ sure sɛ nka yɛdi ho nkɔmmɔ awie. Deɛ ɔbɛkɔ bi, deɛ ɔnkɔ bi, nka yɛaka nka yɛaka nka yɛawie nka ɛsei no, the focus will be on team no ankasa ne deɛ wɔbɛtumi ɛde ayɛ with about a week to the start of the Euros. Afei na Still a you are contemplating as to hwan mo na megya wɔn wɔ mu ne hwan mo na mede wɔn ɛkɔ and it's unnecessary in a very long time wei yɛ a tournament a bɛka sɛ o ka favourites ankasa for the Euros a wontumi nyi England mfiri mu n sɛ the Euros no two teams a wɔn agye no dodoɔ ɛyɛ wɔn a yɛfrɛ no Germany a wɔn no agye no three times saa nso na wobɛnya wɔn a yɛfrɛ no Spain wɔn nso agye no three times ɛwɔ hɔ ɛnom ti no. England for all nneɛma ɔmo ayɛ in football ne biribiara no ɔmo ngyee the European Championship ne da ɛmfa nsi ɔmo nan so even final koraa no their first time was the last edition ɛna ɔmo kɔbɔɔ final of the Euros okay. a ɛno na it's coming home mantra ne nam baabi a it's coming home it's coming home a eventually Wɔkɔ luusii wɔn pɛn artist tour ma yɛfrɛ no Italy ma Italy ɛbɛgyee trophy no ɛde firi wɔn nsam. So this time when you look at the crop of guys a England ɛwɔ ɛne wɔn quality wɔn ashow at club level a clearly wotumi hu sɛ they have players with the quality a wɔbɛtumi awene the European championship no ɛno nti no ama a lot of pressure na ɛwɔ team no so including the coach and ɔno ankasa nso ne standards a wasɛte de ama ne ho because sɛ wohwɛ a when he took over the team ɔde wɔn bɔɔ the semi-finals of the World Cup in the year twenty eighteen ɔde wɔn bɔɔ semi final ɛna ehu sɛ Croatia yi wɔn firi mu wɔn kɔ lusu third place to Belgium then in the Euros mm -hmm. Euro twenty twenty a ɛno to dwa in twenty twenty one ɛno nso so they lost the final to ɔman a yɛfrɛ no Italy on penalty shootout ɛna the fa ɛɛ wobɛfa the World Cup in twenty twenty two though in the quarter final na France eyi England ɛde firi but. We all saw the kind of fight a England de maa ɔman a yɛfrɛ no France. How a game no si fa kɔe. Eduru baabi England nyaa penalty maa Harry Kane ɛmaa so ne nam baabi ne ɛho nneɛma nya. England played very well on that day. France suffered ansa na wɔtumi ayi England de afiri mu. Nti sɛ woba this European Championship na wohwɛ the form of the other teams a wɔde ba abɛwura mu wɔ championship wei mu a ɛma English fans no yɛ very optimistic sɛ this is their time to win the Euros because ɔhwɛ defending champions Italy a they are now in transition Italy team no n sɛ nkɔkorafoɔ no bɔɔ yɛ a wɔn firi hɔnom no last tournament wɔn nyina ɛba ɛɛ eh, Cellini ne Bonucci ɛnna gyina hɔnom as their centre back pairing ɛnna wɔn mmienu nyinaa no obiara ni hɔ biem Italy de a young team ɛna ɛba. though wɔn wɔ some experience but in terms of even top level football how many Italian players na abɛtumi abɔ wɔn din sɛ they are performing at the highest level deɛ na ma Italy ho yɛ hu yɛ sɛ wɔn big teams na wɔkɔ a na wɔnya the indigens na wɔn bɔ bɔ ne yie ɛnna yi fa Inter Milan team ne si hɔ na hwɛ sɛ how many Italians ɛna wɔn nya consistent minutes wɔn goalkeeper a ɔno dɛm Yanso Mɛ ɔnyɛ Italian mhm. wowia wɔn. three back na ɔmo ɛbɔ no you talk of Stefan de Vrij ɔno ɔnyɛ Italian Francesco Acerbi na ɔno ɔnni ne better years wohwɛ ne age a ɔno ɔyɛ awia a ne sa the only player a bɛka sɛ bi a ɔyɛ young a ɔgyina akyi hɔ no ɛyɛ Alessandra Bastoni Bastoni yeah. wowie a no ahwɛ Di Marco a ɔno nso bɔ as left wing back ɔno firi hɔnom a Dumfries ɛnyɛ Italian woba ɔmo midfield hɔnom a wofa obi te sɛ hakan chaanoglu mhm. ɔnyɛ italian you can talk of nicolo barella mhm. sɛ ɔno yɛ italian a ɔbɔ henrik mkhitaryan ɛnyɛ italian anim hɔnom fa lautaro martinez fa obi te sɛ eh, turam marcus turam these are not italians nti inter team no sɛ ɔmo starte ɔmo first eleven na italians ɔmo tɛ nya bi bɔ paa no ɛyɛ bastoni dimarco ɛne Nicolo Barella. Nti no Italians ne nhyɛ da nya bi mmɔ saa. Wokɔ AC Milan koraa deɛ a, ɛduru baabi a wɔtumi starte a team a wonnya Italian biara ma no mmɔ bi. The last eh, wɔn Champions League game a wɔkɔbɔɔeɛ, wɔn first eleven goalkeeper yɛ obi sɛ Marc Mignon, ɔnyɛ Italian. Wɔbɔ aberanteɛ a yɛfrɛ no Tomori, ɔnyɛ Italian. Simon Kjaer nyɛ Italian. Wofa obi te sɛ Theo Hernandez, He is not an Italian, ebia eh, right fullback hɔ no na sometimes Davide Calabria enya bi bɔ ɛwɔ hɔ ɛnom. Sɛ ɔba the midfield a, sɛ Ismael Bennacer mo, wɔn mhm. nyɛ Italians. Anim hɔ nom, Rafael Leao mo a wɔn gyina anim hɔ nom, Olivier Giroud mo, these are not Italian guys a wɔn ɛrebɔ. Nti, wɔn top teams no, same thing with Juventus nso so. Italians no ɛnyɛ adeɛ a wobɛka sɛ ɔmo level no ɛwɔ soro saa this time ɛwɔ hɔ ɛnom wofa Germany a German players no nso so no asɛ majority of them na nka ɔmo